Бүгүн биһиги музейбит өссө хаттаан тиллэн малааһыны бүгүн кэриэн эрэбит. Так онон атын онон бүгүн күнү барытын дьоро күнүнэн ититик истинник аҕарда диибит. Та билигин биһиги саҥа диэбит Малааһынын аһарыгар алгысчыт Сиэллээх Сэгэй Берет, Дарья биһиги оскуолабыт выпускницата, Пелагея Дмитриевна герой ийэ кыыһа, ону баһаалыста Сиэллээх Сэгэйэ.

Алгыс саҕаланыан иннинэ ис сүрэххитин кэҥэтэҥҥит. Алгыска туһаныллар, алгыска этиллэр үтүө-мааны тыллары сүрэххитигэр, үтүө санааҕытыгар, иккитигэр-сииҥҥитигэр иҥэринэр гына босхолоноон, үтүөнү-кэлэни санааҥҥыт, айылҕабыт туһугар, үөрэйбит сайдыытын туһугар

Истэрбитигэр болҕомто уураллык, сүрэхтиин, санаалыын, өйдүүн-санаалыын бу диэки чугас буолуҥ. Үөдэй асчыттар астаабыт арыылаах алаадьыларынан, Намга буспут саламаатынан, Саха сиригэр оҥоһуллубут кымыһынан айах утаары бэлэмнээн олоробут. Үтүө санаабыт, сырдык санаабыт тустуктаах өннөрүнэн киэргэнэ туран арыылаах алаадьыбыт толору, күүстээх санааны оҕорорго бүгүҥҥү сырдык аал уоппут үөрэ-көтө амтаһыйаргар бу үтүө-мааны дьиэбит, үҥкүүлээбит Эдэр сааспыт ааспыт үтүө-мааны дьиэтэ, үөрэ-көтө эмиэ кистээн чэлгиэн уһуктан, тыынын уһатан кэлбитигэр күүстээх махталбытын ис сүрэхтиитэн анаан тураммыт билиҥҥи тэриллэр алгыстаах суолбутун арыйарбытын көҥүллээн. Аал уотум иччитэ Хатан тэнийэр Тиит маһым тирэҕэ, хатыҥ маһым хаххата, этиҥ охсубут күүстээх маһа. Эн бүгүҥҥү, кэрэ күҥҥэ алгыстаах тыыммын сыҕарытарбар, алгыстаах амарах санаабын эн диэки саҕарбар, Сылаас итии кутаа уотун бу уораҕайы куруутун сылыта турдун диэн дойдум дьонун сүрэҕэ сылааһынан тэбэ турдун диэн, сылааһынан сырдыгынан тыга турдун диэн сайдыыга, амарах санааҕа, үтүө санааҕа тапталбытын-махталбытын дойдубутугар, сирбитигэр-уоппутугар биэрэ туруоҕун диэн эн сылаас уоккун уот күүһүнэн саҕан эрэрим аа уотум иччитэ хатан тэмиэрийэ бырдьа бытыык сылаас уот сырдык уот төһөлөөх элбэх үтүө мааны саха дьонун эн сылытаҥҥын сырдатаҥҥын киһи гынаҥҥын саха дэтэн бу бүгүҥҥү түһүлгэҕэ кэлэн туруораҕыный аа уотум иччитэ Эриннигэр мин сиэллээх сэгэйэн оҕон кэлэммин, ытык мааны тылбын этээрибин, алгыспын анаарыбын, ыраахтан чугастан кэлбит дьоннорго сүрэхтэригэр иҥэрээрибин, кэлэн сындыыстаах айан айаннааммын, хаар ортотунан айаннааммын, этэҥҥэ бу кэлэн сүгүрүйэн турабын. Аал уотум иччитэ

Сирим-дойдум иччилэрэ, Үөдэйим кэскиллээх ыччата, Үөдэйим иччилэрэ, Ымыйахтаах күөлбүт иччитэ, Мырааҥҥарбыт иччитэ, Өлүөнэ өрүс иччитэ, Сындыыстаах айаннаах үтүө-мааны сырдык санаалаах, сүдү күүстээх биһиги өбүгэлэрбиэт. Бу диэки ханьаһаҥҥыт үөрүн-көтүн даа диэммин, сылаас илиибинэн илгийэммин, сылаас уоту оттонор эбин эн иннигэр наҥ үүтүттэн сыспай сиэллээхтэн оҥоһуллубут саламаатынан айах туттаҕын буолуохтун эбээм даарыйа үөрэппитин курдук саламааттыыр үтүө мааны сылаас сүрэхпинэн оҥоһуллубут кэрэ сыттаах сылаас сыттаах арыыга буспут саламааты аал уотум иннигэр сүгүрүйэн тураммын тайах тутан эрэбин үөр көч оҕолоргун эҕэрдэлээ эн иннигэр биһиги кыра оҕолорун кэлэммит сүгүрүйэммит үөрүүнү-көтүүнү үллэстэммит бүгүҥҥү күн үөрүүлээх сардаҥатын тарҕатаммыт үөдэйбит тэличчи турар сардаҥатын курдук ырааһыра Төгүрүктүү турар мырааммыт курдук куруутун хаххалаах, дугдалаах буоларын курдук, дьэҥкир уулаах күөлбүт ымыйахтаах, куруутун өспөккө, сойбокко, курбакка турарын курдук. Манна олорор, манна иитиллэр, манна үөрэнэр, манна үлэлиир, олох суолун тутар кэрэ мааны аймахтарбытын, кэрэ мааны ыалларбытын, кэрэ мааны олохтоохтору Арыылаах алаадьыбынан айах туттан булуктун. Сыт таһааран эрэбин. Арыылаах алаадьыбын эйиэхэ айах тутан эрэбин. Сыт таһааран эрэбин. Өбүгэлэрим үтүө тыллара, үтүө санаалара куруутун бу диэки үчүгэйдик үтүө харахтарынан көрөннөр аһыллан, сайдан, сайдыы суолугар Үөдэйим барахсан Үөдэйбит барахсан Үөдэйбит олохтоохтор этэҥҥэ буолалларын туһугар эн диэки мин туос сытын таһааран эрэбин. Сыспай сиэл сиэлин эйдибит оттоон буолбут. Төһө элбэх эдэр ыччат баарын тухары кинилэр доруобай куттаах, үтүө-мааны санаалаах буолалларын курдук оҥордохпут буолбут. Төһө сыспай сиэлим анна баар даҕаны оччонон үөрүүр дьол соргу кэлэ турдун. Төһө манна сыспай сиэллээх сиэлэ баар даҕаны оччонон үөрүүбүт-көтүүбүт дьолбут соргу кэҥии туруохтун. Билиилээх дьон баар буола туруохтун. Кыайыы-хотуу, оҕо-уруу элбиэ, элбии туруохтун. Айылҕабыт үтүө-мааны күөлчээмит, куруутун биһитинит,

Кынаттан оҕото Үлэлээбит, үөрбүт көрбүт, сирбит-уоппут, сиэбит-уоппут, куруутун үөрэ-көтө турдаа диэн үөрүү тылларын иһитиннэбит. Эн күүскүттэн күүс, эн санаатан санааламмын. Толору кымыстаах чороону эн илгэҕинэн Эн итиигинэн эн сылааскынан угуттааммын, үөрүү-көтүү дьол-соргу тосхойо турдун диэн, кэҥии, кэтирии, сайда турдун диэн, тутуулар элбэх тутулуннуннар диэн, оҕо эйгэтэ куруутун кэҥии турдун диэн, айар, куттутар дьон-сэргэ бу диэки кэлэ турдун диэн. айан суола тыргылла турдун диэн, сайдыы, үүт, хаччы бу дьэ киргидэ турдун диэн, үтүө санаалаахтар салайа турдуннар диэн, сүрэхтэринээн тапталларынан, махталларынан кутаа уоту оттоннор куруутун алаһа дьиэлэрин арыылаах алаадьытынан толору турдуннар, кымыһынан куруутун киэргэтэ турдуннар, кымыс сыта куруутун быдьык хотулла турдун. Бу тэрийбит Бу санаатын ууран сүрэҕин тапталын, махталын, күүһүн, кыаҕын, айымньытын уурбут үтүө мааны киһибитигэр учууталбытыгар Алексей Дмитриевичка бу алгыстаах көмөнү туттарабын көҥүллээн даа диэммин көрдөстөөн аттастаан буолбут

Оруолбунан маннык сатанаан алгыстаатаҕа буолуохтун, сибилигин олохтон тахсан буһан кэлбит алаадьыны, күүстээх ньимирэ бу ылыахтаах дьонугар, бу күндүлүүр дьонум, куруутун доруобай куттаах, үтүө-мааны санаалаах дьон буоллуннар диэн үөрэххэ, билиигэ, сайдыыга куруутун кинилэр манна баар буоллуннар, эдэр ыччат мантан тэйбэтин дии. Үтүө үлэһиттэр бу диэки кэлэ турдуннар. Үтүө кийииттэр, үтүө күтүөттэр бу диэки салалла турдуннар. Дойдубут үтүө-мааны кэрэ кэскиллээх ыччаттара, кэрэ кэскиллээх кэмэ кэлэ туруохтун. Алҕаан тураммын Балагины кэлбит ыалдьыттарга түҥэтэргитигэр

Таап ыҥырыылаах ыалдьыттар таҥнаны мустубут үтүө бар дьоммут. Та билигин бу дигинэн бу тылынча аҕыс сүүс тоҕуон аҕыс сыллаахха тутуллубут дьиэ. Дьэ бэйэтин аналын булан өбүгэлэрбит дьиэлэри уруоттарынан төннүбүт музейбит ааныбытынан барыгытын ититик иччинник эҕэрдэлиибин. Билигин биһи тылы биэрэбит, оттон бу музей оннун буларыгар бэйэтин санаатын ууран күүс-көмө буолбут биһиги нэһилиэкпит баһылыгар Иван Васильевич Гаврильевка тылы биэрэбит. Үтүө күнүнэн күндү биир дойдулаахтарым
Алексей Викторович Дмитриевна, биин биир

Оттон бу билигин кэлэн туран көрдөххө, музейбыт сүрдээх үчүгэйдик сааһыланан, Василий Андреевич бэйэтэ айар талаанын киллэрэн манна бартын үчүн баатыр сааһылаан киһи хайдах да оннук турбут музей диэбэт. Мастабыт эҕэрдэлиэхпин баҕарабыт уонна бу музейбыт салгыы инньэ хайда чэчирии турдун диэн турарыгар биһи үлэлэһэргэ бэлэммитин биллэрэбин уонна сайдыытыгар бэйэбит сэмэй кылааппытын киллэрэбит

Виктор оскуолабыт дириэктэригэр «Бу мин музей атаҕар туруорар элбэхтэ быйыл күһүн сүүрбүтэ көттө. Бу музейи атаҕар туруорарыгар оттон аҥардас миннэн сүүрбэтин-көппөтүн. Биһиги учууталларбыт эмиэ көмөлөһөннөр бу күн бүгүн

Оттон ол саҕана директорынан үлэлии сылдьыбыт Никифор Михайлович Ларионов бу музейыттан иилээн-саҕалаан үлэлэппитэ диэн биһиги оскуолабыт историята, музейбыт историята кэпсиир. Ол кэнниттэн дьэ бу оскуола музейа үлэлээн, нэһилиэнньэ бу музей наадалааҕын сыаналаан, сүрдээх элбэх материал, сүрдээх элбэх экспонаттар Хомуллан ити сыл муус устар кулун тутарыйыгар түөрт сүүс төрдүн икки экспонаттаах сэттэ санааҕа арахсан бу музей үлэтин саҕалаабыт. Ол кэннэ музейга историка этнографическай хайысха бэриллибит. Онтон тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уон алта сыллаахха бу историко этнографическай хайысханы, краеведческай хайысхаҕа уларытаннар сүрдээх үчүгэйдик үлэлээбиттэр. Ол эрэн бу аҕыс уон сыллар бүтүүлэригэр бу музей үлэтэ тохтоон хаалбыт. Ол кэнники тыһыынча уон үс сыллаахха ол кэмҥэ оскуолабыт директора Анатолий Иванович Барашков бу музей үлэтин сөргүтүүтүн саҕалыахха наада диэн кытаанахта боппуруоһу туруорбута. Онно бу үлэлиэн сөптөөх биһиги киэн туттар, убаастыыр учууталбыт Алексей Дмитриевич Яковлев сүрдээх көдьүүстээхтик бу үлэни саҕалаабыта диэн бэлиэтээн этиэххэ наада. Оннуттан биллэн турар бу үөрэнээччилэр, нэһилиэк олохтоохторо, биһиги учууталларбыт, оскуола коллективачыыста бары турунаммыт бу үлэни саҕалаабыппыт. Оттон өйдүүргүт буолуо, ити начальнай оскуола Бу эргэ начальнай школа кытыытыгар бу буорсабахтаах балаҕан аҥаара оҥоһуллан оннуктан музей үлэлии турбута. Ол кэнниттэн бу санаа салҕанан, тэнийэн икки тыһыынча аҕыс сыллаахха бу музейбытыгар оскуолабыт коллективын уопсай мунньаҕын баһаарыытынан ийэҕэ албан аат иҥэриллибитэ. Онтон ол кэннэ икки тыһыынча уон үс сыллаахха биһиги таас оскуолабыт тутуллар, оннуттан бу үрдүкү салалталаргыттан сүрдээх улахан туруорсуу кэнниттэн бу начальнай оскуола аҥаарыгар биһиги музейбыт онно киирэн Алексей Дмитриевич сүрдээх үчүгэйдик улууска, республикаҕа тиийэ биллэр гына таһаарыылаах үлэтин көрдөрөн бу күн бүгүҥҥэ диэри үлэлии турдаҕа дии. Сүрбэ, үрбэ биир, алларга оттөппээҕит билэҕит, бу хамсык ыарыы туран, бу биһиги музейбыт үлэтэ хааччахтарга түбэһэн кыратык тохтоон ылла. Ол да буоллар Алексей Дмитриевич үлэтин тохтоппокко сүрдээх элбэх кинигэ күн сирин көрдө, сүрдээх элбэх материал хомуллунна. Ото бу күн бүгүн биһиги оскуолабыт музейа олохтоохтук оннун булла диэммит биһиги сүрдээҕин испитигэр үөрэбит, долгуйабыт, оннуттан бу Бэйэбит дьаһалтабытыгар бу биһиги санаабытын өйөөн, биһиги ылыныыбытын ылынан, бу биһигини музейбытын дьиэлээбит салалтабытыгар сүрдээҕин диэн махтанабыт. Онуттан түгэнинэн туһанан бу нэһилиэкпит баһылыгар Иван Васильевичка махтал сурукпутун туттарыахпытын баҕарабыт. Ис сүрэхтэн сурулунан ааҕан иһитинэриэхпин баҕарабын. Убаастабыллаах Иван Васильевич, Захар Прокопьевич Саайбын аатынан Үөдэй орто оскуолатын Ийэҕэ Албан аат түмэлэ нэһилиэкпит историятын, дьонун-сэргэтин, үгэс буолбут дьарыктарын уонна олохторун иргэтин чөл хаалларыыга, эдэр көлүөнэ ыччаппытын дьиҥ чахчы төрөөбүт норуоппут тыыныгар угуйууга, инники кэскилин саныыр буола улаатарыгар, кыаҕын, дьоҕурун толору арыйан үүнэригэй сайдарыгар улахан суолтаны биэрэргэр барҕа махталбытын биллэрэбит. үрдүктүк сыаналыыбыт. Инникитин биир санаанан салайтаран, үөдэйбит нэһилиэгэ сайдыытыгар, кэрэ кэскиллээх буолуутугар бары бииргэ өйбүтүн-санаабытын, билиибитин-көрүүбүтүн, дьоҕурбутун биэрэн туран, биллэр-көстөр үтүө түмүктэри ситиһиэхпит диэн бигэ эрэллээхпит. Махтана кыттар. оҕолор оҥорбут оҥорбуттарын арҕаа туттарабытын

тоҕуһа биир сыллааххытын мин Бүөдэйгэ директорын анаабыттара. Аҕа бастаан тыл музей туохтара докумуоннара бумаллара барыта туоха амбаарга сытар этилэр. Ону табаарыспын кытта туону Алексей Дмитриевы кытта кэпсэтэн баран Алексей Дмитриев бу малбыт барыта манна сытан баран мээнэ сытыйан хаалыа. Онно-манна атахтанан баран хаалыа. давай күүспүтүн холбоон баран коллективы кытта холбоон баран музейда музей музей тигиннэриэххэ диэн ну алексей дмитриевич сөп диэтэ ону диэн сөбүлэһэн баран тум биһи хас тэһиринэн музей оҕура диэбит аан бастан мен мына учительга кэлэн баран мана уйбаан элис диэн захаров диэн школа директора баарата ол киһи диэн баан бастаан Бэйэ учууталлара эр дьоннор бары саба түһэн баран бу территориятыгар саха балаҕааны тутан баран аан бастаан ону музейы туппуппут. Онтон сыыйа баайа ити музей сабыллан хаалбыт. Материал барыта амбаар кыһытар этилэр. Кыһан Онтон ити он үс сыллаахха саҥа оскуола тутулугар тиийэн ити саҥа оскуола бытары биир көһөн хаалабыт. Ол бириэмэҕэ ким кэлэр? Егор Афанасьевич Борисов биһи баһылыкпыт, республика баһылыга Анатольевич Анатолий Иванович туруорсубут оскуоланы эйиэхэ тутан биэрдибит. Дьагытаат көрө көрө

музейбыт саҥаттан сөргүтүүтэ биһи музейбыт саҥа бэйэтэ туску маннык бу зданиеланан саҥаттан тэриллэн саҥа тыынынан үлэлээн эрэринэн барыгытын ис сүрэхпиттэн тус бэйэм ааппыттан эҕэрдэлиибин уонна оттон бу бүгүҥҥү буолаары турар үөрүүлээх биһиги музейбыт открытиятын мин бииргэ оскуоланы бүтэрбит биир кылаастаах оҕолорум Үөдэй орто оскуолатын иккитинчи алта сыллаах бүтэрбит выпускникта республика араас улуустарыгар, нэһилиэктэригэр төһө даҕаны үөдэбит нэһилиэгиттэн тэйэ олордоллор, бүгүҥҥү үөрүүлээх күммүтүн истэннэр, бэйэлэрин эмиэ бу кыра эмиэ кылааттарын туттарарга сананнылар. Ол онно көрдөһөннөр бу кинилэр ааттарыттан бүгүн мин иһин кэлэммин тыл этэ турабын. Бүгүн бу биһиэхэҕэ барыбытыгар барыбытыгар тойуоруулаах күн. Ол курдук биһиги музейбыт дьэ оннун булан, бэйэтин миэстэтин булунан эмиэ бу историческай бэйэбит бары бүтэр үчүгэйдик элбэхтик сылдьыбыт диэбитигэр онон булланыттан бу герой ийэлэр оҕолорун ааттарыттан барыгытыгар эмиэ бу биһиги наһаа күөдү үөрэн көтөн Бары, бары махтанан тураммыт бу бастакытыттан саҕаламмыт музейбытын өргүттүбүт диэммит үөрэн-көтөн барыгытыгар махтанабыт. Манна дон үлэспит дьоннор онтон уонна хаамыытын чуолаан музей бу үлэтин э, саамай туоһун ис хоһоонун ымпыгын-чымпыгын барытын билэн, үөрэтэн уонна тобиһы биһигини билигин бэйэбит оҕолорбутугар даже манна уруок ытыыллар Ол курдук музей уруога диир. Онон боллаана биһиги быстыспат ситим курдук вата халҕана турдун диэммит бу музейбытын өссө даҕаны Алексей Дмитриевич үөрэтэр, биһиги хоро историятын билбэппит. Холобура бу хааспар тураммын, ону киирдэхпинэ маннаттан бу күннэргэ бу кэнники элбэхтик киирэбин. Почти күн ай диир курдук ким да оҕоҕор киирэн көрөр ааһабын диэххэ маннаттан бу Тортиевиттан барыбытыгар бу үөрүүлээх суолта бүгүҥҥү күн биһиэхэҕэ Үөдэй нэһилиэгэ, оннуттан бары өссө даҕаны музейбытыгар күүс-көмө буолуоххайын, онно барытыгар бу Алексей Дмитриевич өссө үлэтин халҕаатын диэн барҕамахталбын этэбин. Кирэбит Намнаҕа госстраха начальнигар Аанна Иннокентьевна, пожалуйста. Үтүө күнүнэн бүгүн биһиги угнаһа үчүгэй музейбыт саҥа тиллэн үрүлээх күҥҥэ мустан турабыт. Онон бу биһиги биир дойдулаахтарбыт, дьүөлэннээхтэрбит бу Алексей Дмитриевич бэйэтин санаатынан, бэйэтэ ис дууһатынан, бэйэтэ дьоҕурдааҕынан бу маннык тэрийдэ дьиэппин баҕарабын. Бу тэрээһинэн оттон түгэнинэн мин туһанаммын бу музей тэриллибитигэр Алексей Демидовичка барҕа махталбын тириэрдэбин уонна бу оттон Үөдэй нэһилигэр улаатан, үөрэнэн мин кэргэним Николай Никитич кэмин анааммын бу икки тыһынча сүүрбэ кыһыллаахха сэттон сааһын туоларыгар дьиэн кинигэ таһааттаран турабын. Ол кинигэбэр Алексей Дмитриевич миэхэ күүс-көмө буолбутугар киниэхэ махтанан махтал сурукпун туттарыахпын баҕарабын. Ытыкталлаах биир дойдулааҕым, үөлээннээҕим Алексей Дмитриевич, мин көрдөһүүбүн быһа гыммакка ылынан, биһиги аҕабыт, тапталлаах кэргэним Николай Никитич Харитонов кэриэһигэр дьон туһугар анаммыт олох диэн кинигэҕэ бииргэ үлэлээбит коллегаларын, олоҕун устата алтыспыт табаарыстарын, бииргэ төрөөбүттэрин, оҕолорун ахтыыларын сааһылаан, чочуйан биэрбиккэр биһи кинигэбит тахсарыгар сүбэ-ама буолан көмөлөспүккэр биһи дьиэ кэргэн аатыттан исти махталбытын тиэрдиэбит. Күндө Алексей Демидович, тус бэйэн дьиэ кэргэҥҥэ кытаанах доруобуйаны, ситиһиини, табыллыыны баҕарабыт. Холобур Николай Никитич Харитонов туһунан, кини үлэтин, олоҕун туһунан, кини музейга бэлэхтиибин уонна кыра спонсорство Үөдэй орто оскуолатын библиотекатыгар бэлэх уунабын уоннаIsse бардаҕына туохтуу чэчирии турдун, оттон туох баар кыахпытынан көмөлөһө, биһи даҕаны көмөлөһүөхпүт диэн эрэннэрэбин. музейбыт хаҥа дьиэҕэ киирбитинэн бары кыттыыны ылбыттар улаханнык дьон махтанабыт. Так оннотон бэт кылгасты кэпсиир булахпытына музейбит салаалары кэчээтэппитинэ бу отон биһи нэһэлэппитин биһи нэһэлэппит оттон республикаҕа ангадас республикаҕа буолбакка Россия дүнэн тон хаама элбэх герой элэх нэһэлэк болар ол иһин боланы бу турар уол түөрт геру ийэбит хайаан да биһи кинилэргэ сүгүрүйүөхтээхпит, кинилэргэ махтаныахтаахпыт диэбит Галерея матерей Гереи диэн оҥорон турарбыт. Сепоннаттан анарат биир хостоохпун ол хоско былаана биһиги үөлэбит оттун былыргы историята үрдэ алтыбыт отут икки ыллаахтын саҕаланар оны бэт кылгастык кини историятын кэпсиир саалалаахпын оны киирэн көрүөхпүтүн сөп уон отто биһиги нэһилиэкпит историята оскуолабыт историята үрдээх киэн бай ону санааларга араарды уонна то биһиги үҥэлэпит революцийнэ хайдах сайда үүнэн кэлбиттэрин иһиттэрэ оҕобуоттара таҥастара этнографическая зала туспа онон дьэ быйыл оннубутун буламмыт өссө даҕаны музейбитигэр үлэбит өссө даҕаны киэҥ куоҥ Билигин аан элбэх былаанардаахпыт. Быйыл былаанатын проекка киллэриммитин кытары сүүрбэ үс сылга биһиги бу музейбыт таһыгар сквер маати туттарыахтаахпыт. Онон онно дьонум сэркиэм, оскуолам, оҕолор бары үс көмө буолан көмөлөһүөхтэрэ диэн эһиэхэ